بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ناظرين هن کان اڳين قسط ۾ توهان کي اسان وضو جا فرض ۽ وضو جا مسائل ٻڌايا هاڻي انشاء الله تعالي هن ۾ وضو جون سنتون ۽ ڪجهه وضو جا ٻيا به مسئلا توهان کي ٻڌائينداسين وضو جون سنتون ارڙهن آهن ڪن ڪتابن سورهان به لکيون، ڪن ڏهه به لکيون، پر نوري لذا فقه جو مشهور معتبر ڪتاب آهي، ان ۾ لکيل آهي، ثمانيء عشر شيئا، وضو جون ارڙهن شيون، ارڙهن سنتون، بسم الله الرحمن الرحيم پڙهڻ وضو ۾ سنت آهي، ٻئي هٿ ڪرائي تائين ڌوئڻ سنت آهي، ۽ ٽي دفعا گرڙيون ڪرڻ سنت آهي، نڪ ۾ پاڻي وجهڻ سنت آهي، ۽ بي روزا تو جيڪڏهن آهي ته پوء مٿي گرڙا ڪندو، جيڪڏهن روزائي تو ماڻهو آ ته مٿي منهن ڪري زور سان گرڙا نه ڪندو ائين پاڻي مٿان اندر هليو وڃي، تنهن کي روزا تو جيڪڏهن آهي ته پوء مٿي منهن ڪري گرڙا نه ڪندو. نڪ صفا ڪرڻ به سنت آهي، گهاٽي ڏاڙهي جيڪڏهن ڪنهن ماڻهو جي آ ته ان کي پاڻي اندر پهچائڻ جيڪو سنت آهي، هن پاڻي لپ ڀري هتان به رکندو هن پاسي کان هيٺان به رکندو. ۽ ساڄي پاسي کان وضو ڪرڻ اهو سنت آهي. مٿي سڄي مٿي مک ڪرڻ سنت آهي. چوٿو حصو مٿي جو مک ڪرڻ اهو فرض آهي ته قرآن پاڪ ۾ وامسحو برؤسڪم ۽ سڄي مٿي جي مک ڪرڻ اهو سنت آهي. ائين پنهنجي مٿي کي سڄي مٿي کي گهمائي اچڻ اهو سنت آهي. ۽ ساڄي پاسي کان وضو شروع ڪرڻ اهو به سنت آهي. ڏندڻ ڪرڻ به وضو جي دوران سنت آهي. الغرض ارڙهن سنتون آهن، هر مؤمن مسلمان کي وضو ڪرڻ جو طريقو اچي ٿو پر وضوء ۾ ڏندڻ ڪرڻ به وڏي فضيلت آهي، مشڪات المصابيح جي پنجيتاليهه نمبر صفحي تي حديث آ، پاڻ ڪريم عليه الصلوة والسلام فرمائين ٿا ته جيڪو ماڻهو وضوء ۾ ڏندڻ ڪري هو وضوء ۾ ڏندڻ ڪري ان وضوء سان نماز پڙهي ۽ هو هڪڙو وضوء ڪئي جنهن ۾ ڏندڻ نه ڪيائين ته وضوء جنهن ۾ ڏندڻ ڪئي ان ۾ ستر مرتبا الله تعالي ان کي نماز جو وڌيڪ ثواب عطا فرمائي ٿو. پاڻ ڪريم عليه الصلوة والسلام جي حديث آ حضرت ابي ايوب انصاري کان روايت آ پاڻ ڪريم عليه الصلوة والسلام فرمائين ٿا ته چار اهڙيون سنتون هن جيڪي تمام رسولن جون سنتون هن. تمام نبين جون چار اهڙيون سنتون ۽ تمام رسولن جون سنتون طهور ويهڻ يعني هر نبي جي اها سنت آهي عطر لڳائڻ هر نبي جي سنت آهي ڏندڻ ڪرڻ هر نبي جي سنت آهي نڪاح ڪرڻ هر نبي جي سنت آهي اهي چار اهڙيون اهم سنتون تمام نبين جون سنتون طهور ويهڻ، ڏندڻ لڳائڻ، خوشبو لڳائڻ ۽ نڪاح ڪرڻ، اهي تمام نبين جون سنتون. پاڻ ڪريم صلّي الله عليه وسلّم ان سنّت تي عمل ڪندي پنهنجي امّت کي به حڪم فرمايو. حضرت امّ عائشه رضي الله تعالٰي عنها کان روايت آ، پاڻ ڪريم عليه الصلواة والسلام فرمائين ٿا ته ڏندڻ ڪرڻ سان وات ۾ خوشبو پيدا ٿئي ٿي، وات صفا ٿئي ٿو ۽ الله راضي ٿئي ٿو. ڏندڻ ڪرڻ سان وات صفا ٿئي ٿو ۽ الله راضي ٿئي ٿو ته ڏندڻ ڪرڻ ۾ تمام گهڻا فائدا وات ۾ بدبو ختم ٿي ٿي وڃي ڏندڻ جي لا بهترين ڏندڻ آهي پاڻ ڪريم عليه الصلاة والسلام فرمائي السواڪ زيتون زيتون جو ڏندڻ افضل آهي تمام نبين جيڪو ڏندڻ لڳايو اڪثر بشتر نبين سڳورن زيتون جو ڏندڻ استعمال ڪيو

ڄار ۽ زيتون جو ڏند لڳائڻ سنت آهي، افضل آهي، پر جيڪڏهن اهي نٿا ملن، جيئن شهر ۾ ڪو ماڻهو رهي ٿو، ته پوء ماڻهو ڇا ٿا ڪن؟ ۽ ڄار جي پاڙ جو ڏند لڳائين ٿا، اهو به سنت ۾ شامل آهي. الغرته اها ڪاٺي آهي، ان جو قسم آهي، ان جي جنس آهي. جيڪڏهن زيتون جو ڏندڻ يا ڄار جو ڏندڻ يا ڄار جي پاڙ جو ڏندڻ نٿو ملي ته ماڻهو برش ڪندا آهن ته برش سان سنت ادا ڪونه ڪئي ويندي مگر وات جي صفائي ٿي ويندي فقه جي ڪتاب لکيو ته جيڪي ڏندڻ ناهي ته پوء ان جڳهه تي توهان آڱر استعمال ڪيو اها به سنت آهي قرآن ڪريم عليه الصلاة والسلام جو به حڪم آهي جيڪڏهن ڏندڻ ناهي ته توهان آڱر لڳايو ته پوء جيڪو برش لڳائين ٿا پيسٽ ۽ برش لڳائين ٿا ته پوء انهن کي وضو جي وضو جي وقت انهن دوستن کي اهو ڪرڻ کپي ته برش لڳائي ان کان بعد ۾ وضو ڪرڻ وقت ۾ وري پنهنجي وات ۾ آڱر لڳائيندا ان کي به سنت جو ثواب ملي ويندو هليو پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم جي حديث آ مشڪات مصابيح جي پنجيتاليهه صفحي تي حضرت ابي امامه رضي الله تعالٰي عنه کان روايت آهي ته پاڻ ڪريم عليه الصلوة والسلام فرمايو، جڏهن به حضرت جبريل عليه السلام مون وٽ آيو ته مون کي چوندو هو ته سائين توهان ڏندڻ ڪيو. ايتري قدر جبريل عليه السلام مون کي ڏندڻ جو حڪم ڪيو جو مون سوچيو ته منهنجي ڏندڻ ڪرڻ جي ڪري متان هيٺي ڏاڙهي ڪري نه پوي معنيٰ ڏند منهنجا متان شهيد نه ٿي پون، يعني ايترو بار بار حضرت جبريل عليه السلام ڏندڻ جو حڪم ڪيو. ڏندڻ ڪرڻ پاڻ ڪريم عليه الصلوة والسلام جي اهڙي ته پسنديد سنت آهي. حضرت زيد بن خالد رضي الله تعالٰي عنه ڏندڻ پاڻ سان ايترو ته سنڀالي رکندو هو جو وضوء کان بعد ۾ ڏندڻ ڪري وري پنهنجي ڪن م هڻي ڇڏيندو جي پين ڪن ۾ وغيره لڳائي ائين حضرت زيد بن خالد رضي الله تعالٰي عنه صحابي سڳورو ڏندڻ پنهنجو ڪن م لڳائي ڇڏيندو ته هر وضوء جي وقت ڏندڻ لڳائيندو هو. هر وضوء جي وقت ڏندڻ لڳائڻ ثواب آهي ۽ ان ۾ نماز ۾ وڌيڪ فائدو پهچي ٿو انسان کي. ناظرين! اهو به توهان کي عرض ڪيان ته سنت ڇا کي چئبو آهي؟ سنت اهو عمل جيڪو پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم ڪيو هجي يا پاڻ ڪريم عليه الصلوة والسلام حڪم ڪيو هجي. سنت جا ٻه قسم آهن، هڪ سنت قولي ٻي سنت فعلي. سنت فعلي هو جو پاڻ ڪريم عليه الصلوة والسلام عمل مبارڪ ڪيو هجي. مثال حضور ڪريم صلّي الله عليه وسلّم ڏندڻ مبارڪ لڳايو. پاڻ ڪريم عليه الصلوة والسلام رات جو سرمو مبارڪ پائيندا هئا. اهو سرڪار عليه الصلوة والسلام جو عمل مبارڪ آهي. اها سنت آهي فعلي. ٻي سنت قولي يعني پاڻ ڪريم عليه الصلوة والسلام حڪم فرمائين. مثال پاڻ ڪريم عليه الصلوة والسلام فرمايو ته عصر جي سنتان پڙهو. عصر جي عصر نماز کان پهرين سنت پڙهو، اهڙا کوڙ حضور عليه الصلوة والسلام جا حڪم جيڪي آهن ۽ وري به ان سنت ۾ ٻيا به احڪام جاري ٿين ٿا، هڪڙي سنت موقد ٻي غير موقد، سنت موقد اها جنهن تي پاڻ ڪريم عليه الصلوة والسلام تاڪيد ڪئي هجي، معنيٰ پاڻ ڪريم عليه الصلوة والسلام ان حڪم جاري فرمائي جو ته هر حال ۾ اهو عمل ڪرڻو آهي. مثال طور حضور ڪريم صلي الله عليه وسلم فجر نماز جي سنت لا تاڪيد ڪئي ته فجر نماز جي سنت توهان کي هر حال ۾ پڙهڻي آهي اها سنت موقد آهي ظهور جي چار رڪعتون پهرين سنت موقد آهي عصر کان پهرين چار رڪعت سنت غير موقد آهي پڙهندو ته ثواب آهي نه پڙهندو ته گناهه ناهي موقدو جنهن تي پاڻ ڪريم عليه السلام تاڪيد ڪئي هجي، وڌيڪ حڪم ڪئي هجي. غير موقدو آ، جنهن تي وڌيڪ حڪم ناهي، عمل ڪندو ته ثواب آ، نه عمل ڪندو ته ان جي مٿان ڪابه پڇاڻو يا سختي ناهي. الغرض ته سنت جا ڪافي قسم اهين ۽ سنت جا مختلف پهلو ۽ انداز اهين جيڪي پاڻ ڪريم عليه الصلوة والسلام پنهنجي پاڪ زماني ۾ پنهنجي صحابن کي ٻڌايا، قيامت تائين پنهنجي امت لا حضور عليه الصلوة والسلام جيڪي حڪم جاري ڪيا، جيڪي توهان کي اسان ڪجهه سنتون ٻڌايون. اهڙي وضع ۾ رهڻ سان به الله ۽ الله جي حبيب جي رضا ملي ٿي. الله تعالي اسان ۽ توهان کي هر سنت تي عمل ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائي.